re a go amogela morago go karolo ye nngwe ya The Advice Hour, moo re rarollago mathata a gago le go fa ditharollo mmogo. Ke nna Marcus, moamogedi wa gago wa baeti, gomme ke mo go adima tsebe le keletšo ye nngwe. A re kweng mogala wa rena wa mathomo, Thobela, O Moyeng. This is how I'll read it Very fast. Marcus, Thobela bohle. Re a go amogela morago go karolo ye nngwe ya The Advice Hour, mo o re rarollago mathata a gago le go fa ditharollo mmogo. Ke nna Marcus, moamogedi wa gago wa baeti, gomme ke mo go adima tsebe le keletšo ye nngwe. A re kweng mogala wa rena wa mathomo. Thobela, o moyeng. Moletši wa mathomo, Thobela Marcus, Ke be ke dutše ke katana le phetho mošomong. Ke filwe tlhatlošo ya maemo. Eupša go bolela go hudugela motseng o moswa. ke arogane magareng ga go tšwetša pele mošomo wa ka le go tlogela bagwera ba ka le ba lapa. Ke swanetše go dira eng? It is how to read it very smooth. Thobela, Marcus. Ke be ke dutše ke katana le phetho mošomong. Ke file tlhatlošo ya maemo. Eupša go bolela go hudugela motseng o moswa. Ke arogane magareng ga go tšwetša pele mošomo wa ka le go tlogela bagwera ba ka le ba lapa. Ke swanetše go dira eng? Marcus. Yeo ke phetho ye thata. Mogala wa mathomo. Go hudugela mošomo e ka ba kgetho ye kgolo, eupša go bohlokwa go ela mehola le mathata. Na o naganne ka go boledišana le mothwadi wa gago ka dilo tšeo o tshwenyegilego ka tšona? Mohlomongwe go na le sebaka sa ditherišano goba go fetofetoga le maemo karolong ye mfsa. This is how to read it again. Yeo ke pheto ye thata. Mogala wa mathomo. Go hudugela mošomo e ka ba kgetho ye kgolo. Upša, go bohloka go ela mehola le mathata. Na o naganne ka go boledišana le mothwadi wa gago ka dilo tšeo o tshwenyegilego ka tšona? Mohlomongwe go na le sebaka sa ditherišano goba go fetogafetoga le maemo karolong ye msa. Moletši wa mathomo. Ke be ke sa nagana ka seo, Marcus. Ruri ke tla nagana ka go ba le poledišano yeo pele ke dira pheto. Re leboga keletšo. This is how to read again. Ke be ke se ka nagana ka seo, Marcus. Ruri ke tla nagana ka go ba le poledišano yeo pele ke dira phetho. Re leboga keletšo. Marcus, Nako efe goba efe, Moletši wa Mathomo. Bjale a re tšeeng mogala wa rena yo o latelago. Thobela, o phela moyeng. This is how to read it again. Nako efe goba efe, Moletši wa Mathomo. Bjale A re tšeeng mogala wa rena yo o latelago. Thobela, o phela moyeng? Moletši wa bobedi, Thobela, Marcus. Ke be ke dutše ke ena le bothata bja go laola ditšhelete tša ka morago bjale. Ke ikwa eka ke phela ka mogolo go ya go mogolo gomme ke katana le go iphediša. Na o na le malebela a go dira tekanyetšo le go boloka tšhelete? This is how to read again. Thobela, Marcus. Ke be ke dutše ke ena le bothata bja go laola ditšhelete tša ka morago bjale. Ke ikwa eka ke phela ka mogolo go ya go mogolo gomme ke katana le go iphediša. Na o na le malebela a go dira tekanyetšo le go boloka tšhelete? Marcus, Ke a go kwa, moletši wa bobedi. Kgateletšego ya tša ditšhelete e ka ba e kgolo kudu. Eupša go na le magato ao o ka a gatago go kaonofatša boemo bja gago. Thoma ka go latela ditshenyagalelo tša gago. galelo tša gago le go hlaola mafelo ao o ka fokotšago go ona. Go hlama tekanyetšo le go ipeela dipaakane tša go boloka tšhelete le gona go ka go thuša go boela o laole ditšhelete tša gago. This is how to read again. Ke a go kwa. Moletšo wa bobedi, Kgateletšego ya tša ditšhelete e ka ba e kgolo kudu. Eupša go na le magato ao o ka a gatago go kaonofatša boemo bja gago. Thoma ka go latela ditshenyagalelo tša gago le go hlaola mafelo ao o ka fokotšago go ona. go hlama tekanyetšo le go ipeela dipakane tša go boloka tšhelete le gona go ka go thuša go boela o laole ditšhelete tša gago. Moletši wa bobedi. Ke a leboga, Marcus. Ke tla leka go dira tekanyetšo gomme ke bone ge e ba nka thoma go beela tšhelete e itseng ka thoko bakeng sa maemo a tšhoganetšo. This is how to read again. Ke a leboga, Marcus. Ke tla leka go dira tekanyetšo gomme ke bone ge e ba nka thoma go beela tšhelete e itseng ka thoko bakeng sa maemo a tšhoganetšo. Marcus, Ke moya woo, Moledi wa bobedi. Gopola, Se sengwe le se sengwe se senyenyane se a bala ge go tliwa tabeng ya go boloka tšhelete. Le gona o se ke wa dikadika go nyaka methopo goba thekgo ge e ba o nyaka thušo e oketšegilego. Bjale A re boneng ge e ba re nna le nako ya mogala o tee gape pele ga nako ya go ikhutša. This is how to read it again, Ke moya wo, moletši wa bobedi. Gopola, se sengwe le se sengwe se senyenyane se a bala ge go tliwa tabeng ya go boloka tšhelete. Le gona o se ke wa dikadika go nyaka methopo goba thekgo ge e ba o nyaka thušo e oketšegilego. Bjale a re boneng ge e ba re na le nako ya mogala o tee gape pele ga nako ya go khutša.